Selamat malam bala peninga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepaguk iya nya renggat ke lapan. Nyadi kira diterus ka aku jerita tu au ngambi kitai enda tebasau jam. Pia ke munyi kampung ai bala peninga. Tekenyit amat senda meda wat mikau tak ngipak ba mua pintu. Mimit da nyau ka nyerauh iya aku umbai iya ukai mensia tudah Wat Mikau. Nasit amat Wat Mikau mampur mulut sena lalu narit iya tama ke bilik. Shh. Enda ninga ena. Aku tu ka nanya nuan. Manah nuan beterus terang enggau aku. Pulai hari ni nuan malam-malam buta baka tu? Ku Wat Mikal nanya iya enggau nyawa ti enda ingau. Tang deras amat dia dinga. Ati senda ke ketap naka iya pengelaju. Bendar iya ngerunding nama utai ti patut disaut iya ngagai menyadi iya. Parai meh aku tu legi dijamah Wat Mikal enti iya nemu aku betemu enggau Punga, ku iya bejaku dalam ati. Lama senda enda nyaut tanya Wat Mikal. Pala patung nyau gegetar empa penakut iya. Nangi ke iya salah saut. Aaa aak aku pulai ari bilik ake Agum aku tu. Nama nuan bedau tinduk deh? Ku Sena ngelimpang ke randau iya enggau Wat Mikau. Dalam ati iya ngarap ke Wat Mikau nya pechaya ke jaku iya. Au meh enti pia. Tinduk meh nuan empai ke karai ari pagi. Kuat mikau lalu pansut ke ruai nyengulai nembiak bukai ke empai tinduk ba ruai. Pepelai mata Wat Mikau enggai tinduk ke batang endau iya sigi udah nemu kini penunga sena nya tadi. Tang iya ngaga diri enda nemu. Maya iya ke kemi pansut ba ujung tanjau, dia iya tepeda baka ke bisi orang duduk ba jelatung. Laban ke bulan malam nya bulan terang. Meda baka nya dia iya mansang semak sesemak agi. Nya iya nemu nya pungga enggau menyadi iya sena. Patut meh pungga nadai pansut tinduk keruai malam nya. Udah seduai iya pulai, dia iya sigi sengaja ngipak sena ba mua pintu. Ka nemu sena beterus terang enggau enda. Enti orang ke ba jelatung nya tadi amat sena. Sena sena. Ku mai nuan enda nemu aku kini pejalai nuan tadi. Nama meh nuan takut madahka aku betemu enggau Punga. Nadai aku tu bangat nagang seduai betemu. Sigi dasuh aku seduai Punga ke begulai. Mina ke aku ka meda bekeni chara Punga muka ati nuan aja. Enti nitih lama seduai udah sabung ku jadi. Semadi ke agi belala meda nuan nya dara ngaika nadai nulung indai bebela semua. Pia kuat mikau jaku dalam ati. Malam nya dia Manang Ama bemimpi terengkah ba pendai orang. Dini meh menua tu. Tanah kala ku nujah menua orang tu. Pia ku Manang Ama bejaku kediri berandau nenggali. Benung iya ke tebelenga meda pemanih pendai batu kerangan orang nya. Datai orang laki siku lalu nempap tanan bau iya. Eh Jangkang! ku iya. Nyaut kenyit maning amba nsepi diri ditempap orang nya. Nama agi nanti nuan aya? Lalu meh niki ke rumah kami. Pia ku orang nya ngemai iya niki. Sapa meh orang tu? Asai ke kala aku ninga nyawa. Tang enda ingat dini? Ko iya bejako dalam ati sambil nagun ke pala iya dibai orang nya tadi niki ke rumah. Iya meh datai ba tengah laman dia iya meda siti rumah panjai ti umbas iya pembanjai. Kira kira bisi tiga puluh pintu ke nya. Nyelai amat rumah panjai orang nya dipeda iya. Tangga peniki naka iya pemesai. Iya ga enda begigi. Sema jako bisi pemesai pintu tambah mega tinggi sereta renjan di tiki. Baka ni ka niki rumah orang tu? ku iya bejako dalam ati nya bala peninga. Nyadi mandang amba tu tadi au nyudah dibai anak bunsu baya nya tadi. Anak jago iya nya rumah nya. Iya empai nemu diri empu dibai orang nya laban iya tu tadi empai nemu sapa orang ke ngemai iya nya tadi bala pedinga. Nyadi bala pedinga nyawa manang amba tu nyuka munyi nyawa ake geringu. Enti kita ka nemu sapa ake geringu tu kita tau klik. Kad ke ba atas kanan telefon kita nya tauka skrin kita laptop kita au pama pansut nya madah ake geringu au kan kita nya kita lalu tau meda jerita ake geringu. Iya nya ba channel Tapang Bekumbai au enti kita udah muka channel anang nai ingat kita subscribe channel iya laban dia bisi jerita-jerita bukai kelimpah ari jerita geringu enggau ake iya. Nyadi bala peninga minta Empun Mimit la banyu limpang enda lama au. Pia ke munyi tampung jerita tu tadi bala peninga. Bah lapa deh ya. Niki meh apai aku udah nganti nuan atas ko rumah ngansak maning amba nya tadi niki. Agi alit ati iya meda utai nyelai nya. Eeh nuan dulu niki ketua dom. Nuan ka agi biak ke tua. Agi tegau. Aku tu nyu udah tua ai. Nyau enda dapat niki utai ngeningi tu. Dulu num legi aku entudi nuan. Ku iya ngasuh rumah dulu. Ke batang endau iya ngiga akau ka ngelari kediri. Menaun udah idup enda kala iya tepeda ke rumah panjai orang baka nya. Agi pan ati iya berasai enda lantang. Enda muka mukai dia rumah bejagang lalu maut beti semandang amba. Nama agi deh, alu dema iya niki tudah mandang amba ke agi bebengap nya tadi. Enda bulih berapa sikin, sekali engkesap aja peda udah terengkah ba ruai sida rumah Begadai-gadai tudah tuai nyingkang nitih ke rumah. Tang iya empai nemu nya ke rumah laban udah dipuchau ke rumah sebedau niki tadi. Palik iya ke setak kiba, palik iya agi ke setak kanan. Peda bala orang dia serumah nyau bekedugau aja duduk ba ruai. Bisi nya besai pandak segatak, bisi ga panjai bemua lunjung, bisi besai bisi mit. Nyau beterangap aja orang nya meda iya entu di ruma. Mata nya enda degau merening iya. Riu abis beteritik enda nyalih baka liu engkulai ke nerka manta. Bau naka iya pengemau ruai orang nya disium iya. Bisi nya bau leng bisi nya bau latak semua bau bechampur dia magang. Nyau berasai ke ka temuteh tu deh manang amba. Datai dibilik sida ruma dia iya ngasai bisi nyamai mimit. Duduk dulu iya. Aku ka ke dapur dulu madahka apai aku. Ko ruma manang amba semina nagun kepala aja. Seraya ke nganti apai ruma dia iya gegining merati ke utai ba dalam bilik sida ruma. Nadai utai ke nadai. Pingai-pingai mangkuk kaca lama semua bisi magang. Enda nyalih baka rumah kitai mensia. Enda lama udah nya peda datai apai tuai siku. Umur kurang lebih enggau manah ngamba menuai. Mua enggau jari nya udah ngeriut dipeda eh. Bejalai betungkat laban mata ke buta sepiak ulih rumah ngiring. Dia apai tuai nya tadi lalu duduk nunga manah ngamba. Lama udah datai tadi maneng? ku tuai rumah Singai nanya muka randau seduai iya. Empai entung lama enda. Baru empai lama udah datai tu tuai. Nama kebuah nuan ka temu ngaku deh tuai? Baka ke bisi utai berat deka dipanah nuan? ku maneng amba nyaut iya. Au. Aku meh ngangau ke nuan kitu. Sebedau nya aku ka madah ke nuan dulu. Aku tu tuai rumah Singai. Menua kami tu dikumbai orang Rubok Semawa ba Ulu Sekawa. Kami tu ukai basa mensia. Kami tu meh dikumbai orang Jago Punto Liko. Tau munua tau nganu. Tang nuan anang irau. Anang takut sagi anak mensia enda dulu mungka bala kami. Kami sigi enda ngachau dulu, pia ku Singai nerang ke manah amba. Siti da agi, tentu nuan ka nemu baka ni aku tu tau buta enggau mulut aku tu charik, ku iya madah ke manah amba. Dia Singai lalu muka cherita iya ti lama udah nyadi dulu kelia. Kebuah mata enggau mulut Singai baka nya. Laban ke udah bedengah enggau niang apai manang amba mu nya, iya nya aki selumbung. Maya nya suba, apai rumah Singai tu tadi begiga ke anak undai sebelah Sungai Semangkis. Nyau tedempa ke anak undai ke diumpat gintik aki selumbung. Nya enti ngujung ke tisi mulut iya kena kait mata gintik taut. Bendau tudah ngelingkang ka ngelepas kediri. Tang bedau sempat iya ngelepas kediri aki selumbung udah ga dulu meda iya. Lalu dia achuk aki selumbung enggau suau mata iya sepiak. Laban ke dikumbai iya ngachau utai diginti iya. Sampai ke sehari tu, charik ba mulut iya agi bedau bebekau. Tang nuan anang irau. Aku enda bedendam. Sigi salah aku ngachau umpan ngintai apai nuan. Ko Singai, diatu aku ka nanya nuan. Kati nuan agi ingat ke janji sepekat nuan enggau dom rumah aku suba? Diatu kami ka nagih janji nuan nya. Lama ga dom rumah nya udah bujang lalu empai bebini. Dia tau meh maya iya tau bebini. Iya bisi madahka aku, iya tetarit ati meda uchu nuan ke benama sena. Ko Singai nampung jako iya baru. Au. Ingat ku tuai. Kati nadai chara bukai kelimpah kita minta uchu sena? Ko iya nanya baru. Tusut amat runding iya bekira ke semua nya. Bekeni meh iya ka nyerah ke sena uchu ti diasi dikesayau ke iya. Bekeni iya ka minta sena ari menantu iya tuai rumah buda. Dia singai lalu nyaut. Endang nadai chara bukai maneng. Dom kami rumah udah keran amat ke sene. Nya alai kami diak tu minta enggau chara ti manah. Anang sampai kami ngemedis ke kita ila. Enti nuan enda nyerah ke sene sebedau bulan kembung tu, kami bisi chara ngambi sene. Pia ku Apai Ruma ngeremba maning amba. Udah tembu berandau semua dia maning amba mupuk mulai kediri da nyuh ruma. Niki belakang aku nuan aya lalu pejam ke mata nuan. Ko Ruma. Dia iya niki belakang ruma enda berasai peda alu terengkah ba penai sungai ke sikut. Jaku Singai meruan dikingat ke iya ari pas nyau kerebat tawas. Tempe endar ga ari sehari nya. Baka selama sena udah kiru-kiru ba dapur nangau kai. Peda datai wat mikau ari ruai. Lalu ja jampat sena pansut ke ujung bilik ngaga diri ngambi genuk kena nyauk ai kai. Enggai ke bepansa enggau wat mikau. Nangi ke wat mikau nanya iya baru pasal utai demalam. Ka kini tak gegesah nah? Ku wat mikau negah iya. Malik iya ke belakang, peda iya wat mika udah dedegi ba pintu ujung bilik sambil tetuchur merening ulih iya. Ish! Jaga anu nya gat. Anang ngempang muang pintu, nyin apai ngasuh nuan kani babi. Oi indai! Tu ku indai, ku Sena ngaga diri nyaut indai iya. Nurun Sena ka ai. Peda sigi udah mayuh bala sida ke dara nurun ka ai. Meda Sena datai ari atas, dia mua Ros Lalu bebalai reredu baka mua hari ke bebalai petang. Eh, udah aku nura. Ka pulai dulu ku, bisi enda utai baru datai nutu. Ku iya lalu angkat mai beledi gari. Au dulu meh nuan. Empai ke kari ku tu, ku nura. Ba tengan jalai tangga teluyan nurun kai, dia ai bepansa enggau sena ke benung nurun. Ari jauh senang udah tu chum meda terus. Tang dia balas iya enggau mata ti leh lintu. Ati ti bulat meda sena nyau makin nyadi senyadi. Dia iya lalu terulih ke runding deka ngemedih sena. Benung sena ke mansa, Ros lalu nyipak betih sena ngujung sena tetungkam lalu rarat ke paruh. Aah! ko sena nyerauh. Sida ke mandi dia pan lalu begau meda sena nyau bedarup labuh. Ros pan lalu ja jampat belanda mulai kediri ke atas. Bala ke indu dia lalu besaup ngangkat ke tudah sena. Kati nuan tau labuh wai? ko sida iya nanya sena. Tangga ke lalu licin wai, ko sena nyaut ngelalai ke ulah Ros. Ba aning nyua leka mata, ko Nora nyaut. Sida ke dia lalu enda munyi ninga Nora munyi nya. Nyau kejingka-kejingka pejalai tu deh sena. Genuk ai ke ka deh sauk iya udah ga pechah. Enda berasai ai mata sena labuh ngemasah ke kuyo. Nama meh penyalah aku ba nuan Ros? ko iya bejako dalam ati. Nyadi bala pedinga kira ke nangka tau jerita Bukit Sepaguk iya nya Renggat ke Lapan. Laban ngening jerita tu tadi hau sinu enggau ga ngening sena iya udah ga rus ngai meda sida iya nya tadi. Sida iya sebuat madai iya empu ngai meda ga aka iya nya. Dia agi ka diambi anak jagu nya ga iya nya rumah au naka bekeni meh tampung jerita sepaguk tu. Dia kitai bela ninga bekeni ka jalai jerita bukit sepaguk tu ba renggat ke semilan. Nyadi bala tinga narai randau bukai selamat malam mupuk dulu aku.